Кызым белән ныгым төшә менә минем. Менә аларны карап торам инде машина килгәннәрен, киткәннәрен китеп, кайтучысын, китүчесен озатып, зур юлда күренә, аннан машина китеп торам инде ахырында җимшәндә кызым килә бит инде атна саен. Алар аша китеп торам инде менә шай. Килмиләр микән, китмиләр микән дип. 2010 елны бик матур башланмады шул безнең өчен. Ямьле, матур язлар килгән вакытта начар хәбәр генә килеп иреште. Балаларны озатып ибәрдек инде, малаебыз укырга китте. Апасы белән гизнәсен, сеңелесен утыртып китте бит инде. Шуннан инде ишек өтерле йөрим инде мин, эчем тапышкан кебек, нәрсәдер машина да эшләми, кер машинасына бетә, нәрсә булды соң бу дип шай йөрим инде. Шуннан анарсын Гөлшат ялга кайткан иде, ул көйгә китмәгән иде. Ул чыгып чапты, телефоны тотып. Нәрсә бар, нәрсә бар дим дә, юк бер нәрсә юк ди. Моннан чыгып елаган ишеттән тәрәзәдән дә нәрсәдер сөйли дә аңламыйм. Ул икән шул инде нәрсәгә генә машина алып бирдек икән дип яла икән инде, шаеп кычкыра икән инде, мин аңламыйм. Анан кин миңа үлгәннәрен әйтмәделәр әле баштан.

Кечкенә кыз Ның рәте яхшы тегел икән, хәл яхшы тегел икән, ландышның аягы сынган икән генә диде дә шуның белән бетте инде дөнья. Шуннан инде яшәргә бит инде ничек тә яшәргә дә авыр бит инде нишләп тә булмый. Аларның инде малаен инде икенче көн алып кайттылар да инде малаебызны. Аны апкайтуга юдылар да инде. Апта киттеләр бит инде, озак үдә кундырырга да булмады. Кундырыр иде, икенче көнне кияү белән аныкны җыештырырга шайтырып югаднан соң да малайны күрсәтмәделәр инде, шулар гына бик әрним. Шайтырып инде яшәргә дип инде бер-ике ел Ярый сыграк йөрдем әле, йөрдем инде шулай. Аннары инде үзем чиләгә тотындым, әтиләре чиләде бик каты. Шулай торып инде авыр булды инде, авыр булды. Бер өч ел бик нужалы гына инде андарак та, мандарак больница юлларында йөреп, баштан әтиләре белән, аннары минем белән балалар бик мәшәкатьләнделәр инде. Әй, үлсәм дигән көннәрем дә бик күп булды инде, ник кенә яшәтәсең син мине дип. Аннары инде шул Ләкин генә шул әле Аллаһ Тәгаләнең ярдәме белән инде дарулар беләнме дип әйтим мин шулай бер терләдерәк ачыла башладым инде. Әнием чирләде бик кат иттереп. Шулай иттереп бәтән балай булмый бит инде бу дия дия шулай ничектер шул вакыт иттеме. Аннары әкрен генә инде шулай клубларга чыгып ей башладым, кешеләр янына чыга башладым. Шулай иттереп бит инде аннары менә шулай намазга бастым инде Аллага шөкер, намазларны да эндем. Елап, елап булса да шайтырып, инде өч елдан бирле мына хәзер мәчеткә йөрибез инде, Аллага шөкер. Аллага шөкер, Аллага шөкер инде. Хәзергесе Аллага шөкер. Үткәне үткәндә калсын, бүтән андый аерым хәсрәтләр бирмәсен, балаларыма, үземә бүтән бала хәсрәтләре күрә язмасын. Бер кешегә дә, бер кешегә дә бик авыр хәсрәт. Тау ташлар кисеп актарыр идем, ник кенә соң бу хәсрәтне миңа бирдең дип елый идем инде. Тау таш кисем дә моны хәл авыр булмас иде дип. Бик авыр булды инде. Хәзер исә инде Аллага шөкер, инде шул исәнлекләребездән аермыйча шулай яшәргә язсын инде Раббым Аллага газиз балаларымның шатлыкларын гына күреп яшәргә язсын. Арымның Раббым Аллаһ Тәгалә ки. Бәйгесе көн инде шунда бу йортта үзем генә торам бит инде балаларым ташламыйлар, атна саен киләләр. 16 мартта 13 ел була. Кызыбыз бит инде 6 ай соңрак үлде. Авариядән соң яшәде бит әле алты ай, нужаланды. Яшәмәде инде ул, нужаланды гына балакаем. Тоже баллистардан башы чыкмады. Шулай иттереп, ансы озак әрнеп, сыкрап үлеп китте. Инде ник кенә син дә шунда үлмәдең соң, моны хәзер әрнемәгән булыр инде дип үземә генә елый идем инде шулай балага күрсәтмичә генә. Нидә, Әлмәт больницасында озак ятты бит инде аннан соң. Казан больницасында үлде дә инде шулай иттереп. Менә шул. Хәзер ансына сентябрьдә 13 ел була. Хөсәен инде ул безнең Әзрәк чирли башлаган кебек иде инде. Без аны инде баштан эшкерткәләп ирдек шай теге ялгыш шай сүзләрен бота иде инде ул. Нитеп сөйли алмас каләнгәни. Аннан җайланып яхшына киткән иде инде ул. Аннан соң шул балалар үлгәч инде тан басты ахрысы. Ул да шул аннары алардан соң дүрт кенә ел торды. Бер елын яхшырак йөрде, өч елын инде бик авыр гына булды инде, яшәү булмады инде ул шайтып. Ул да үлеп китте аннан соң. Аның белән яшәгәндә инде анарга стимул булгандыр инде, ашатырга, чертергә, карарга дип инде шай тырыштымдыр инде. Ул үлгәч бөтенләй үзем дә үлдем инде аннан соң, бөтенләй беттем. Менә шуннан аннан соң 15 елдан ноябрь айында чыгып киткән имүдән больницаларда йөрергә. Мартның уникесендә кайтып кердем өйгә. Шуңынча кая нинди больница бар, кая нинди эш керүче бар, балалар шунда йөрттеләр инде. Авылдагы кызым белән кием ызбаны карап, бөтен йорт тирәсен карап тордылар. Маллар бар иде ул вакытта, анарсын инде мал сыерны да мин ләсәнгә алып китегез мәтәм, сыер да кирәкми безгә дип соя торган мал гына бар иде. Аларны әтәм шул Илгиз карады инде аларны. Аннары аларны да бетердем инде ул бит әле азыгын кайгыртырга кирәк үзеңә генә авыр. Шул кышкыртлар асрыйм инде, Аллага шөкер, җәйгә чыккач, казлар, үрдәкләр, тавыкларны бетермибез инде. Бакчада кайнашам инде, теплицам бар. Бакча зур, Аллага шөкер, менә шулай җәй көне шулай язга чыгуга шулай юанабыз инде. Кыш көне бит инде менә шулай үтә инде, то клубка йөреп, то алай-болай йөреп шулай уза инде ансы. Әле менә Аллага шөкер, клубка идән юргашка кердем, үземә бер юаныч булды ансы. Эшкә барам бит, эштән кайтам бит дип шатланып кайтам инде. Шул Шулай яшәп ятам инде. Бер кешегә дә мине күргән хәсрәтне күрергә язмасын, илаһым. Бөтен кеше үзенең балаларын, бөтенесен, бөтенесенең рәхәтен күрсеннәр. Берсе дә мине хәсрәтне күрмәсен. Бик авыр хәл ул бала югалту, бик авыр хәл. Әни әтәйдин дирне китәктә, баланы кирәктә дип тә ирүлгәчтән дә авыр, баланы кебеттеннәй авыр инде. Ландыш әле безнең бирешмәскә килә, бик ул инде шалтырата да үзен уйламый, әти белән әнине карагыз, апа, әти белән әнине карагыз ди. Аннары инде ул керелеп кайткач, аякта култык таякларында кайтты инде ул. Үзе инде сиздермәскә кели, әни бер бүлмәдә, ландыш бер бүлмәдә берсенә берсе күрсәтмәскә килеп шулай елап яттылар инде алар. Аннары соң бит инде аның шул Илизаров аппараты куйганнар иде. шул аяк тирәсендә бозыла башлагач, барыйм инде больницага, не барыйм, ди, әни әтә барма кызым, әйдә ди, үзебез генә лечить итик, ди, авыл алыйлар сертик, бетәр может, ди, юк әни барам, ди. Шайтырып, ландышны больницага алып бардык. Гемоглобиннар яхшы иде инде, 12 иде, 13 иде. Аның инде канын чистартырга диделәр, канын чистарттылар да, Каны чистартуга ук аның гемоглобины эчкә төште. Шуннан соң инде гемоглобин күтәрелмәде, каннар да салып карадылар, анарда инде ахыр чиктә сепсис дигән диагноз куйдылар. Анары инде ул шул Әлмәттән Казан больницаларында иреп, анда арабыздан китеп барды. Әни инде минем өчен бүгенгесе көндә зур терәгем. Минем эштә дә ул зур терәгем, тормышымда да әз генә инде Шатлы вакыйгам булса да, мин тизрәк әнигә шалтыратам, я киләм. Әзрәк борчулы вакытым булса да инде әнигә белгертәм инде. Анар үземне ыршам инде, ник әнигә белгерттем инде, анда борчуга салдым дип. Әни инде мискен ул, әллә шул күп кайгы күргәнгәме инде. Мин ыршып таргыта, кызым бөтенесе уза ди. Барсы да уза. Дидрестән дә уза инде ул үзе. Исән-сау гына булсын, әни безнең өчен бик зур терәк. Кышкын инде бик барып булмый, анда бит инде кар салган, бөтенләре юлларда да. Шуның белән кышкыны шулай үзәгенә дә кылып торам инде, җәйкән инде еш барабыз, инде еш барабыз. Бояк зиратка да барам, теге якта бит инде минем кызым, малаем, якта. Шуның белән ике як зиратта йөрим инде шулай. Тәрәзәдән күренми миңа, тәрәзәдән күренми хәзер дөнья тегендә. Бар якта күренә, әнә шул башына ишек башыннан күренә ансы. Ансына үрлеп-үрлеп кара балам инде шунда басып торалар кебек инде миңа гел. Үлсәм ярар иде, ник балалар янына бармыйм икән, ник кенә үлмим икән дип ята идем инде. Бернәрсә кирәкми иде, дөньяның бер кызыгы калмады, яшәгем дә киләми иде, ашагым да киләми иде, 70 килограмм, 48 килога калдым шулай. Әни әйтте иде инде гел, кызым, Әләмәгә шат кияүгә чыкмаган иде инде, өч кызым да киткән икәүгә. Мин шат инде дә инде, елыйм да елыйм инде, бернәрсә дә кирәкми инде миңа, мәтәм, кешенең бит дүртәр-бишәр малае бар, мәтәм, ник минем малаемны алды дип елыйм да. Әни инде дәва кылам өскін. Әй, балакайым, ди. Шул малайыңны алаштырылып, тагын бер кияү кисәр ара исең ады. Һәм шулай булды да, Аллаһуга шөкер, кияүләрем ах итеп торалар. Бөтен нәрсәмә булышып торалар. Бу авыр хәлдән инде минем чыгуымның сәбәбе дияргә инде Аллаһ Тәгаләнең ярдәме белән, туганнарымның, кызларымның, кияүләремнең, балаларымның булышуы белән. Аннан соң инде мына шулай кызлар белән бергә җыелып мына шулай кич утырабыз. Концертлар куябыз, менә шулай итеп авыр хәлләрдән алар мине шулай алдылар инде. Шулай менә шулай итеп без инде һәр атна кич көнне инде җыелып шулай үзебезчә кул эшләре эшлибез. Концертларга әзерләнәбез. Менә шулай генә үзебезгә кызык табып инде шулай ямь табып яшәргә дәрт шулай яшәү яме э, табып йөрим инде үземә юаныч табып кызлар белән. Алар белән сөйләшкәч бит инде сөйләшәсең, серләшәсең дигән кебек бөтен кайгылар онтыла. Аннар инде шул хәзер инде безнең йөрүебезгә 17 елдан бирле йөрибез инде без. Шулай кызлар, шулай йөрсәк нәрсә булыр икән, бер-беребезгә сөйләшеп, шулай үзебезгә үзебез шулай җыелып. Менә хәзер инде каткада киләм ишеннән. Гел кызлар белән чырашка кили инде, сөйләшкә кили дигән кебек. Бөтен нәрсәгә инде шулай йөрибез инде. Шул шулай шулай дәртләнеп йөрим инде. Рәмзия минем классташым, партадашым. Без бергә 8 ел укыдык. авылда яшибез, ул да без дә без Рәмзия бик зур хәсрәтле булды, аны хәсрәтен барыбыз да авылыбыз белән үз хәсрәтебез кебек күтәрдек. Алла сабырлыклар бирсен, ярдәмен бирсен анарга. Ул безнең бик оптимист кеше. Барыбыз да ак калфак кызларын үз артыннан ияреп, бер йодрыкка төйнәп, нинди хәл килеп чыкса да, безне эшкә, хезмәткә, җырга, биюгә

Учларыңнан авыз итсәм, йөрәгемә ял була. Менә шулай җырлый-җырлый, бер-беребезнең күңелен күреп, үз күңелләребезне күреп, рәхәтләнеп, бер-беребез белән аралашып, күңелле иттереп яшибез. Ике мең дә унда мартның уналтысы йөрәкләргә тирән яра салды. Бер-бер артлы ике балабызны җир күлене үзенә тартып алды. Юк, бирешмим әле, дигәндә, яралар да бераз төзәлгәндә, әтиләре тикте калдырып, бер ялгызым калдым утырып. Әле ярый балаларым янда, алар белән сөйлим, елыйм, көләм. Балалар киткәч, тагын моңаям. Беребез дә мәңге килмәгәнне хәзер инде аңлыйм күңелем белән.